Varhoma ku avanyisa ka vumune. Loko swi ri tano, xana hi nga vula leswaku Abrahama, yena loyi rixaka ra hina ri humaka eka yena, u kumile yini xana? Loko Abrahama a hlayiwile la lulameke hikwalaho ka mitirho ya yena, u ni swa ku tidzunisa ha swona. kambe ku nga ri emahlweni ka Xikwembu. Hikuva tsalwa ri ri yini? Ri ri, Abrahama u pfumerile eka Xikwembu, kutani xi n'wi hlayile la lulameke hikwalaho ka swona. Eka loyi a tirhaka, leswi a kumaka swona i hakelo ya ntirho wa yena. A swi hlayiwi leswaku i nyiko, kasi munhu loyi a nga tirhiki, kambe a tshemba Xikwembu lexi hundzulaka mubihi a va la lulameke, U hlayiwa la lulameke hikwalaho ka ku pfumela ka yena. Hi swo leswi Davhida na yena a nga anakanya swona loko a vurile ta ku kateka ka munhu loyi Xikwembu xi n'wi hlayaka la lulameke, ku nga ri hikwalaho ka mintirho ya yena. U te, Ku katekile lava rivaleriweke swidyoho swa vona. lava swivi swa vona swi funengetiweke, ku katekile munhu loyi hosi yi nga n'wi hlayeriki ku dyoha ka yena. Loko swi ri tano, xana ku kateka loku i ka lavo yimba ntsena ke, kumbe na lava nga yimbangiki i ka vona xana? Hikuva a ha ku vula leswaku Abrahama u hlayiwile la lulameke hikwalaho ka ku pfumela ka yena. Xana u hlayiwile rini? Xana hi loko a yimbile? Kumbe hi loko a nga si yimba xana? A nga si yimba, u yimbisiwile ndzhaku. Kutani u nyikiwile ku yimba wu ri mfungho wo tiyisa ku lulama loku a ku kumeke hi ku pfumela loko a nga si yimba. A swi ri leswaku Abrahama a va tatana emoyeni eka hinkwavo lava pfumelaka. Kutani va hlayiwa lava lulameke hambiloko va nga yimbanga, naswona i tatana eka lavo yimba, ku nga ri ntsena hi leswi va nga yimba, kambe hi leswi va fambaka endleleni ya ku pfumela leyi tata wa hina Abrahama a nga famba ha yona niloko a nga si yimba. A ku nga ri hi mhaka ya ku yingisa nawu loko Abrahama ni vatukulu va yena va tshembisiwile leswaku misava yi ta va ndzhaka ya vona. Kambe a ku ri hikwalaho ka ku lulama loku nyikiwaka hi mhaka ya ku pfumela. Hikuva loko ndzhaka yi nyikiwa ntsena lava namarhelaka nawu, ku pfumela a ka ha ri nchumu, naxona xitshembiso a xa ha pfuni nchumu, hikuva nawu wu vanga vukarhi, kambe laha ku nga hava nawu, ku hava ni ku wu tlula. Ku pfumela i mhaka leyi lavekaka, leswaku hinkwaswo swi va leswi tirhiwaka hi tintswalo ta Xikwembu. ni ku endlela leswaku xitshembiso xi va lexi tiyeke eka vatukulu hinkwavo va Abrahama, ku nga ri ntsena eka lava va namarhelaka nawu, kambe ni ka lava va namarhelaka ku pfumela loku a ku ri na yena, hi yena loyi a nga Tata wa hina hinkwerhu. Hi laha swi tsariweke ha kona loko va te, Ndzi ku endlile tata wa matiko layo tala. Abrahama i tata wa hina emahlweni ka Xikwembu lexi a nga pfumela ka xona, xi nga Xikwembu lexi pfuxaka lava feke, lexi endlaka leswaku swilo leswi nga riki kona swi tshuka swi va kona. Abrahama u vile ni ku pfumela, a va a langutela laha swi nga tshembisiki, kutani a hundzuka tata wa matiko layo tala, hi ku ya hi matsalwa lawa ya nge, Vatukulu va wena va ta andzisa xisweswo. A nga tlhelelanga ndzhaku hi tlhelo ra ku pfumela loko a tivona a hlakele miri tanihi mufi, hikuva malembe ya yena a ma ri kusuhi ni dzana, ni loko a vona nsati wa yena Sara leswaku u hundzele hi nkarhi. A nga kanakananga hi tlhelo ra xitshembiso xa Xikwembu, ni ku pfumela ka yena a ku helanga, kambe u kumile matimba hi mhaka ya ku pfumela. kutani a dzunisa Xikwembu. U khorwile swinene leswaku Xikwembu xi ni matimba ya ku endla leswi xi nga tshembisa ku endla swona. Hikwalaho ka mhaka leyi, u hlayiwile la lulameke hi ku pfumela loku. Marito lawa ya nge, u hlayiwile hi ku pfumela loku, a ma tsariwanga ma kongoma yena ntsena kambe ma kongoma na hina hi ta hlayiwa sweswo na hina hi mhaka ya leswi hi pfumelaka eka yena loyi a pfuxeke Yesu hosi ya hina exikarhi ka vafi hi yena Yesu la nga nyiketiwa leswaku a dlawa hikwalaho ka milandzu ya hina a tlhela a pfuxiwa ekufeni leswaku hi ta tshunxiwa eka yona